Mähriban ildeşler! Gepleşigimizi kärdeşimiz Ata Hojalyýewiň taýýarlan söhbetdeşligi bilen dowam edýäs. Mähriban ildeşler! Türkmen ýoly edep çeper gepleşigimiziň söhbetdeşlik sahypasyna başlaýas. Ine, eziz ildeşler, medeni sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly Pyragynyň şygyrýet güni şeýle uly dabaralara, şatlyk-şowhuna beslenip, Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynda şu ýyl geçirilýär. Eziz ildeşler, Medeniýet sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli söhbedimizi Balkan welaýatynyň Etrek etrabyndan ussat şahyrlar Ahmet Mededow hem-de Mämmetgurban Geldigurbanow halypalar bilen dowam edýäs. Söhbedimiziň başyny Magtymguly Pyragynyň ajaýyp şygryýet dünýäsi dogrusynda başladyk. Ahmet aga, ilki bir söhbedimizi siz bilen başladyk, onnoň Mämmetgurban aga siz bilen hem söhbedimizi dowam edibereris. Baş üstüne. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk zamanynda hormatly Prezidentimiziň Karary bilen ine iki müň on dokuzynjy ýyl Türkmenistan rowaçlygyň Watany ýyly yglan edildi. Ine şu ýylyňam özüniň başlangyçlary, bagtly geljege barýan bedew bady bilen ösýän Berkarar döwletimizde halkymyz Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi uly dabara bilen belläp geçýär. Ine şu pursatda beýik Magtymgulynyň, akyldar şahyryň dünýä derejesine at-abraýy şeýle belende galdy, hormatly Prezidentimiziň meşhur adamlarymyzy, türkmenleň dünýä belli akyldarlarynyň abraýyny, uly halypa, ussat sazanda bagşylaryň, meşhur şahyrlaryň at-abraýyny, medeniýet-sungat işgärleriniň abraýyny arşa göterdi. Ine, bu barada hormatly Prezidentimiz özüniň döredijilik işgärleri bilen geçiren duşuşygynda şeýle abraýly adamlaryň atlaryny ebedileşdirmek, olaryň dabaralaryny uludan bellemek barada özüniň her bir mejlisinde alyp barýar. Ine, şu wagtam halkymyz beýik akyldar şahyryň şygryýet baýramyny, medeniýet-sungat işgärleriniň gününi uly dabara bilen, uly şowhun bilen ýurdumyzyň ähli ýerinde Ol ruhubelentlik bilen belleýär. Sebäbi bellemäge türkmeniň bir aňyrdan gelýän gadymy baý sungaty, ussat şahyrlary, türkmeniň bir sütün-sütün akyldarlarynyň abraýy belent. Ol dünýä derejesinde türkmeniň abraýyny arşa galdyran adamlar. Ine, şolaryň birem beýik akyldar şahyr Magtymguly Pyragy. Özüniň ähli goşgularynda, beýik şygyrlarynda halky üçin baky galjaklygyny hem taraşlap şagyl etgin köňle geleniň. Senden soňkulara ýadygär bolar diýipdir. Magtymguly Sözüň bilene sözdür, bilmedik adama gury owazdyr. Adam bar müň tümen, iýdirseň azdyr. Bardyr adam iýen nanyna degmez ýa-da eýýäm adamzadyň kalbyna giren beýik akyldar bar. Durmuşda nädip ýaşamaly, nähili adam bolmaly, erbetliklerden nähili özüňi goramaly, nähili edip ynsançylyk, adamkärçilik mertebäňi belent saklamaly, nädip oba bolmaly, nähili döwlet bolmaly, nähili ynsan bolmaly, şony ojakdan başlap, ata-eneden başlap, döwlet derejesinde adamzadyň ykbalyna degişli şeýle gymmatly pikirleri, goşgulary goýup gidipdir. Hawa. Mämmetgurban halypa, söhbedimizi Magtymguly Pyragynyň döredijiligi dogrusynda siziň bilen dowam edäýsek. Mähriban Arkadagymyz saýasynda häzir Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan Rowaçlygyň Watany diýip atlandyrylýan iki müň on dokuzynjy ýylda häzir Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de beýik akyldaryň şygryýet güni edilip bellenýär. Şol baýramçylyklar bilen ähli doganlarymy, dostlarymy, ähli ildeşlerimi, gutlaýaryn. Elbetde, Magtymguly barada gürrüň edilse, ol Kurany teswirläp, täzeden bir gazal görnüşinde öz halkyna beren adam diýip aýtmagam bolýar. Şunda türkmeniň şertleri, ähli öwüt-ündew nesihatlary, islesen myhmansöýerligi, watançylygy, ugurtapyjylygy, batyrlygy, jomartlygy, sahylygy Magtymgulynyň döredijiliginde görmek bolýar. Ol zatlaryň hemmesini bir ýere jemläp, öz halkyna peşgeş berip giden adam. Indi Magtymgulynyň, elbetde, baýramçylygynyň geçirilýänine, şygryýet gününiň geçirilýänine hemme adamlar hem begenýändir, bütin Ýer ýüzi begenýändir. Emma biziň begenjimiziň hiç hili çägi ýok. Sebäbi Magtymgulynyň göbek ganynyň damman ýeri esasy ýaşap geçen ýeri diýip hasap edilýär Etrek. Ozaň şonda nähili haýsy temadan alsaňda Magtymgulyny tapmak bolýar-da. Özüň aljyran wagtyňda, gowy wagtyňda, beýleki her hili ýagdaýa düşen wagtyň şoň goşgularyndan ugur alyp hereket etmäge mümkinçilik berýär. Hem ugurdan habar berip duran goşgulary bar. Ýazan goşgulary hiç wagtda könelmeýär. Diňe düýn ýazylan ýa şu gün ýazylan ýaly bolup dur. Şeýle gudratly, şeýle akyldaryň öz topragymyzdan çykanyna-da biz çäksiz guwanýarys. Indi men Magtymgulynyň döredijiligi barada, şu ýerde ýaşap geçen bagşylar barada bir ýarym aýdyp geçeýin. Bu ýerde döräp geçen bagşylardan ine Esenguldan, Etirekden aýtsak, Gurby bagşyny aýtmak bolýar, oň halypasyna Wejan bagşy diýýärler. Ine şu ýerde ýaşap geçen Çörli bagşy, osaň Çowdur bagşy, Çörli bagşyň halypasy. Şulaň hemmesem Etrek Gürgen sebitlerinde, Esenguly sebitlerinde ýaşap geçen bagşylar. Indi soňky wagtlarda halypa bagşylardan Nurberdi agany, Wal Hojany, Akmämmet bagşyny, Arazgylyç Gurbanýazowy, Aşyr Gurbanowy hem-de Türkmenistanyň halk artisti bolup geçen Erejepguly Kerimow, ine, biziň Nurberdi agamyzyň elinden çykan bagşylaň biri. Soňky wagtlarda at gazanan bagşy bolan Amangül Gurbanowa maşgalalary bilen bagşy diýen ýaly, soňky ýüz ýyllykda ýaşap geçen bagşylaryň hemmesini üýşürip men Mukamly ömürler diýen kitabym ýazdym. Şonda-da anyk maglumatlar. Şu bagşylar barada almak bolýa. Soňky ondan soňraky dörän bagşylar at gazanan alan belli atlar alan bagşylar barada ýok ýöne men iki müň sekizde ýazyp gutardym şoňa çenli bolan bagşylaň hemmesi şu taýda maglumat almak bolýa. Bu ýer bir bagşyhana ýa-da bagşylaň ussahanasy diýen ýaly bir ýer bi. Köp halypalaň önüp ösen ýeri. Indi Nurberdi agaň öz şägirtlerini sanajak bolsaň, şoň özem bir bütin bir giden bir maşgalada uly. Hawa, Arazgylyç Gurbanýazow, Gyjakçy Berdi Berdiýew, Nurýagdy Zypdalyýew, Aşyr Annadurdyýew, Taganurdy Mämedow, Ataş bagşy indi özüme bärde Ataş bagşy diýýäs saňa we Ataş Durdujanow ýogsam Amangeldi bagşy, Gafur bagşy, zenanlardanam bir topar Amanjan Rejepowa diýip, Gurbanbibi Arazgylyjowa diýip belli aýdymçylar bolan adamlaryň şuň hemmesem şu Nurberdi agaň elinden çykan. Ýöne sanasam sogaba galar diýlen-dä Nurberdi agaň elinden çykan şägirtleri. Türkmenistanyň islendik künjünden tapmak bolýar. Oň özüniň aýratyn ýoly bar, oňa-da çopan ýoly diýip özi kiçigöwünlik bilen dakylan at. Ol ýol nähili edip alnan? Ol ýol gyzlaryň lälesinden, hymmyl haýasyndan, eneleriň hüwdüsinden ýa-da çopanyň iki aýagyny bir ýüzüne oklap, goýnuň yzynda barýarka hiňňillisinden, şolaň ählisini bir gazana guýup gaýnadyp melhem edip öz halkyna paýlan adam. Onsoň-da Nurberdi aga ýomut-gökleň ýolunyň düýbüni tutan esasy bir şahalaryň biri diýip hasap edilýär. Oňa bir müň dokuz ýüz altmyş ýedinji ýylda at gazanan bagşy adyny berdiler, bir müň dokuz ýüz ýetmiş ýedinji ýylda dany Türkmenistanyň halk artisti diýen at berdiler. Men oň bilen kyrk ýyla golaýrak şeýle tirkeşdim. Bile boldum, oň çaýçysy-da boldum, baýrak tutýany-da boldum. Indi şo barada-da men öz şu kitabymda hemmesini görkezdim şolaň. Elbetde, Medeniýet sungat işgärleriniň güni hem-ä Magtymguly Pyragynyň güni şeýle dabaraly bellenip duran günlerinde, şu Medeniýet hepdeliginiň dowam edýän günlerinde halypalarymyzy şeýle hatyralap, agzap geçmek ählimiz üçin hem ýakymly bolup durýar. Ahmet aga, siz özüňiz şygyr ýazýaňyz, ondan başga-da özüňiz hem aýdym aýdýaňyz. Öz aýratyn ýoluňyz bar. Ýerine ýetirýän aýdymlaňňyz, ildeşlerimiziň söýüp diňleýän aýdymlary bar. Söhbedimiziň şu ýerine şolardan ildeşlerimize ýetireliň. Söhbedimi soňra ýene siziň bilen dowam edibereris. Baş üstüne. He aw hoşunyňde hoşlaşylan gelme.

Indi Ahmet aga şu ýerde aýdymyňyza diňledik. Halypamyzyň aýdyşy ýaly köne halypalary, şu ussat bagşylarymyzy ýatlap geçipdir. Elbetde baýram gününde şo halypalary ýatlamak siziň üçinem ýakymly bolsa gerek. Elbetde, elbetde. Sebäbi bizem näme indi pygamber ýaşyndaky adam bolamyzsoň, gözümiziň açyp göreni dutar, gyjak, şu şäherde ýaşan bagşylar, onadan dama Kiçijikligimizdenem näme mekdepde-de bir yhlas edip okardyk. Ondan şu gara gazet žurnallardan ýaşulylar bardy da o döwürde ýaşulylar urşuň yz ýany bolýardy näme ol dädem bar dädemde onuň kakam da bar da. Hawa. Şolaryň ikisem yzlydan urşdan gelýärler da. Onuň olar bu taýda ilkinji ojakdan başlaýan zat ýene şu sungatyň hatyradan aýtjak zadym olaryň ikisem kese arkaç Gyzylbaýyr, Serdar, olaň ikisi nämedi, gargy tüýdükde ikisi gezekleşip aýdym aýdardylar. Şonda şu meň ýadymda neme edmeýän zady bar-da, Bamynyň arkajy, bende sen gala, Zalym bärde durma, galarsyň bela diýip, ol aýdymlary Soňuny görýäňmi? Ussa sazym mergin dogan bolaly aýdymlar bardy. Şol aýdymlaryň indi görýäňmi? Ýa Sen sen diýen aýdym bardy. Ýa-da Käkiliň bar. Şul aýdymlar Arkaçda bir gapdaly Damana bilen baglyrak gidýär-de. Ozan olar Çendir Summaryň, Gyzyl baýryň, onuň şo taýlarda ine ol Gara kaka dagy Italmaz aga, ady Italmaz. Biziň sungatdan aňyrdan gelýän ýolumyzda Şo taýda Etrek derýaň boýunda, Çendi sumburyň boýunda Çar Täçmämmediň dädesi Täçmämmet Suhanguly bilen Pürli Saryň dädesi, kakasy Sary bagşy dagy gelip, bu taýda öýe myhman bolýan adamlar. Nazargeldi ýylgaýyň, ýylgaý diýilýän şo indi güýzde şu Gyzylbaýyrlarda ýaşandy Magtymguly, Gerkezli, Ýylgaýylaň, olar uly bir toplum bolup ýaşan ýerleri bolar. Onuň bir şo taýdanam ýylgaýlar sazyny Arkidýa Nazargeldi ýylgaýy bilen Haýdar Badrak ýylgaýdan alýarlar. Etrek etrabynda dörän belli şahslar barada bir goşulan goşgy bar. Medeniýet, sungat işgärleri barada, şahyrlar barada, şolar barada bir goşgyny okap bereýin men häzir saňa. Jahankeşde bolup dünýäni gezen, Kurany teswirläp gazallar düzen. Ýurdum etrek diýip dilinden ýazan Pyragyny peşgeş beren etregim. Bardyr şahyslarym älemi gezen Sünnäläp sözleriň gaýmagyny süzen Warka Gülşa atly dessany ýazan Mejdetdin Aýýukin beren etregim. Ýer ýüzüne sepen yşkyň gülüni Pelek alyslara saldy ýoluny Gözýaş edip zarlan etrek ilini Ol Garajaoglany beren etregim. Ýardan aýra düşüp uzakda gezen, Yşkyň perwanasy daglary gazan. Bibiniň şanyna bir dessan ýazan, Ol aşyk Çanlyny beren etregim. Bagty han sallansa ýüzünde perde, Aý enesi görüp ulaşan derde. Yşkyň gülün tiren gyzyl baýyrda, Ol Gurban şahyry beren etregim. Meň bilmedim döredipdir nijäni Akyldary ussa Seýis gojany, Çörli Nurberdigul War hojany Şatlyk paýlamaga beren etiregim. Bardyr Biribaryň sowgat bereni Dil-bilimniň sakasynda durany, Maşşan Hamzaýewi sapar küreni, Alymlary pesgeç bilen etiregim. Otursam oýlansam köpdürde sanym Ussatlara bolmaz sözüm gümanym. Bardyr bäjan açyl geldi diwanym Şahyrlary pesgeç bilen etiregim. Mäme turan ýagşylaryň ýarany Aýdym-sazdyr dertli guluň dermany. Akmämet Arazgylyç aşyr gurbany Şatlyk paýlamaga beren etiregim. Indi men şol barada bir kagyz söz aýdaýyn. Biziň şu aýdym-sazdan, gowy aýdylýan aýdym-sazdan lezzet alyşymyz ýaly, ussat bagşylar, halypalar, eger şol aýdym dogry aýdylmasa, gaty uly hasrete galýar. Ine, men Gurby bagşy barada bir kagyz sözjaz aýdaýyn. Gurby bagşy ýaşynyň soňunda syrkawlap, Ozaň ikindi nara daşary çykarýarlar-da, bir seleňde diýip. Ozaň şonda daşary çykanda ýelesinde bir bagşy, eli bir ýana, dili bir ýana gidýän bagşy aýdym aýdyp oturan eken. Şonda şol ah-wah köpelýär-de Gurry bagşyň. Gurry aga, bagşy aga näme beýle diýýär, dert-azar berýämi diýýär-de, ýandakyly. Ýok, ders bilen oňuşsa boljakdy, şu ýeledäki bagşa zar berýärdi. Görýäňmi, nähili hasret çekýär şu dogry aýdylmasa. Hawa, elbetde, halypalar şu gün Medeniýet sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly Pyragyň şygryýet güni şeýle uly şatlyk dabara bilen bellenip durka, ägirt halypalarymyzy, şahyrlarymyzy ýatlap geçdik. Näme, bular mähriban Arkadagymyzyň saýasynda döredilýän mümkinçilikleriň biri. Ine, näme, size-de beren gürrüňleriňiz üçin sag boluň! Şeýle bagtyýar günde. Toýly günde şeýle bagty beren Gahryman hem mähriban Arkadagymyzyň jany sag, ýaşy uzak bolsun, il bähbitli, ýurt bähbitli alyp barýan beýik işleri elmydama rowaç alsyn. Toýlarymyz toýy ulaşsyn. Hawa, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň saýasynda Türkmenistan rowaçlygyň Watany diýip atlandyrylýan iki müň on dokuzynjy ýylda Medeniýet we sungat işgärleriniň gününi hem-de beýik akyldaryň şygryýet gününi bilen ähliňizi gutlaýaryn. Elmydam bize toýlarda duşmak nesip etsin. Mähriban Arkadagymyza sag bolsun aýdýarys. Onuň başy dik bolsun jany sag bolsun işler rewaç bolsun toýumyz toý olasyn. Sag boluň halypalar aýdaňyz gelsin elbetde şeýle ýagşy günde şatlykly günde toýly günde beren gürrüňleriňiz üçin sag boluň ýenede işleriňizde üstünlik arzuw edýäs ýenede täze täze eserler bilen ildeşlerimizi begendirip durmagyňyzam arzuw edýäs sag boluň. Sizem sag boluň.